Tukminu le pa le nau hna The Hakha Times le Hakha Thawngchim nakin ramkulh kan i tlaih hna. Surbung Airport hunpa in Chin ramkulh cozah nih Chin miphun nih a tuah lai. Falam Surbung Airport vanlawng bual hunpa in Chin ramkulh cozah nih thong ni kul le khat February ni kul ah Chin miphun nih a tuah lai tiah ṭuanvo ngeitu sin in January kul le kua ah kan theih. Kan rianṭuanmi lakah kaa lunghmuih bikmi pakhat cu keimah rianṭuannak tangah a um i Chinram ah a pa khatnak bik vanlawng bual kan ngeih hi vanlawng airport hi a si. Cucu atu lio COVID-19 tlangrai ruangah mi tampi nih hon awk a ṭhat lai lo caah Chin miphun ni he camp in honnak kan tuah lai. Budgets a dih ding balte Hi kum dang nakin a tlawm deuh lai nain a zat cu ka fiang kho lo tiah Chin ramkulh cozah lamsul minister Pu Si Cheu nih ṭa ka ṭhansa chin. Hi kong he pehtlai in Planning and Finance Minister Pu Viko cu tutan Chin miphun ni tuahnak ding budget dih ding le chubungar longbual honnak ding ah a dih dingmi budget kong ah kan pehtlai len nain kan pehtlai kho lo. Covid-19 phihkharnak a um hlan ahcun pengtlang kip ah i thawn in Chin miphun ni hi tohtonak rak si. Pacias zong tampi in soisam a si i Chin miphun ni tuahnak khua cu a ṭhangcho deuh ngaingai. Tukum hi a ngaingai cu Palawa tuah ding a si nain kahdohnak a daih taktak lo caah tuah ngam a si lo. Matupi nih pengkomh an hmuhmi lamhpi caan ah Chin miphun ni tuah ding an rak sak nain Covid lanhrin ruangah survung lawnglawng bualtu ha Chin ramkulh cozah hruainak in an tuah lai tiah kan theih. Chinram kul hluttaw thar February na kuat i cozah thar March thla na sawmthum le nikhat ah a kai lai. Thawni kum kul November ni riat thimnak ah rampum huap in teinak a hmumi NLD party cozah thar siseh hluttaw siseh ramkomh huap in February na nga ah hluttaw a fiang lai i cozah thar cu March thla na sawmthum le nikhat ah a kai te lai tiah January kul le kua ah tin theih. Ramkomh hluttaw hi February ni riat ah khin a kai te lai. Chin ramkulh hluttaw tu hi February ni kua ah a si lai. Cozah thar timi Chief Minister le Minister tu hi March thla ni sawmthum le khat ah an kai lai tiah atu lio Chin ramkulh cozah lamsul minister Pu Sui Ṭhio nih Taha Thamsa a chim. Hluttaw le cozah thar ah ahodah Chief Minister a si lai i ahodah Hluttaw Speaker a si lai timi cu mizapi nih an cuan liopi a si tiah kan theih. USDP nakin an LD nih ṭhanchonak rian an ṭuan deuh nain ramkhel lei ṭhanchonak a um lo, cozah thar zong kan zoh sawh ti hna lai lo tiah Salai Jay Luke Thawng nih a chim. Kan ram cu democracy phung in caan hnih kan i hruai cang. Kum ciocio ah USDP nakin an LD nih ṭhanchonak rian cu an ṭuan khawh deuh nain ramkhel lei ṭhanchonak a um lo i cozah thar zong hi kan zoh sawh ti hna lai lo tiah CNLD GS Salai Jay Luke Thawng nih January ni kul le kua ah a chim. USDP le NLD an caan kum nga ciocio ah USDP nakin NLD caan ah budgets a tam deuh. Ramleng tangka cawimi zong a tam deuh tikah ṭhanchonak rian, tahchunhnak ah sianginn lam lei le ti ti bantuk cu an ṭuan khawh deuh ngaingai. Asinain ramkhel lei ah ṭhanchonak a tlawm tuk. Tahchunhnak ah, miphun covo kong ah siseh, kan nunphung le caholh kong, ramri kong le pupa ram kong ti bantuk ah hin ṭhanchonak a um lo tiah Salai J Bik Thawng nih The Hakha Times ah a chim. Hi kong ah Salai J Bik Thawng nih a peh rihmi cu a poi ah ka ruahmi cu Chinram hi ziknawh le eihmuar in a min chiatmi hi a si. Zeidat ah eihmuar cu kan hngal lo asinain Myanmar ram chungah minchia bik kan simi hi cu a poi taktak. Cozah thar a tlai ṭhantu ding hna zong mihlun deuh an si ko hna tikah an zia le an policy aa thlen lo i hitining in an kalpi rih a si ahcun zohsawh awk an ṭha te lai lo. Zeicahtiah mizapi mithmai nakin nepiro mithmai an zoh peng ahcun zohsawh awk in an ṭha te lai lo tiah a chimchap. Cozah thar a kai ṭhan cang lai. Kum nga chung ah USDP nakin an LD nih let thum deuh in ṭhanchonak rian an ṭuan khawh deuh ko. Amah belte cozah thar ah palai a tlingmi hna nih anmah le rian cio cung ah siseh, an zulhphung le policy kong ah siseh, cuhlan bantuk in an um peng ko ahcun kan zohniap peng hna lai ramkhel party pakhat dirhmun in kan zohsawh ve ti hna lai lo ti zong a cunglei upa nih a chim fawn na rianṭuannak na dawt thil fakthanh tuan duh a si si ahcun Thahaka Times nih mamfawi tein le na lung a tlin ning tein kan i tuahpiak lai thainak a si Alardi nih rianṭuanṭi an duh taktak a si ahcun Pu Siang Mang hi minister hmun pakhatkhat an pek khomi a si ko tiah Salai Ceu Buk Thawng nih a chim. Thawngthei kum kul November nariat thimnak ah CNLD in teinak a hmutu Pu Siang Mang hi NLD nih tlangcung party he hmunkhat rianṭuanṭi an duh taktak a si ahcun minister hmun pakhatkhat an pek khawhmi a si ko tiah CNLD General Secretary Salai Ceu Buk Thawng nih January ni kul in a kua ah a chim. NLD party nih tlangcung party he cabuai cungah biaruah i rianṭuanṭi an duh taktak a si ahcun Chin ram ah Pu Siang Mang hi kan party in teinak a hmumi a si tikah minister hmun pakhatkhat cu an pek awk a si ko. Amah belte kanmah party le CEC nih kan ceih ve cu a hau hnga. Cun rak kan pe ko u ti zong hal kan tim lem hna lo. Anmah nawl a si ko tiah The Hakha Times ah a chim. Hi kongah Pu Siang Mang kan chawnh i cathanh an chuahmi tete kongah kanmah Chin, Kayin le Rakhine ramkulh hi NLD-CEC nih an kan tlawng rih lo tlangcung party he rian ṭuanṭi ding cu an rak chimmi a si ko nain hi kongah kei cu chim ding ka ngei lo. Thil sining aa thlen liopi a si caah bia tampi ka chim rih lai lo tiah The Hakha Times ah a chim. Thawni kum kul November narriat thimnak ah CNLD party in Pu Siang Maung Lawng nih teinak a hmuh i NLD nih tlangcung party he rian ṭuanṭi kan duh an ti tikah Pu Siang Maung hi minister hmun pakhatkhat ah an pek lai tiah zumhmi a si. A rauhhlan ah Lairal lungphun honnak an tuah cang lai. Hakha ah phunmi Lairal lungphun cu a rauhhlan ah honnak an tuah cang lai tiah ṭuanvo ngeitu sinin January na kul le na kua ah kan theih. Luhmun ah catial dingmi hi ka lemyo ah kan kuat i January ni sumthum khi Hakha a phan cang lai. A ni caan cu fiang in chim awk a ṭha rih lo nain February thla hrimhrim ah hmannak cu kan tuah cang ko lai. Minung zakhat ranglo thong a rak tlami a thimi hna min cazin le tuanbia pawl kha kan ṭial dih. Hi lungphun tuahnak ahhin ramchung ramleng in zanglei cuaitu hna nih tangka an thawhmi in kan tuah i a dih tiang hi sing Zahnih le sawm sarih, zahnih le sawmriat tluk cu a dih ko lai tiah hi lungphunnak committee chairman Pu Thla Hre nih The Hakha Times ah a chim. Hi Lairel lungphun hi a sanpe sawmthum le paruk sang in an sak i a kaupe hleihnih kau in an tuahmi a si. A rauh hlanah honnak an tuah cang lai tiah kan theih. Tutan The Hakha Times la holh thangchunnak cu hi bel in kan ngol rih lai. A zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni hlun sum ka si.